Döredijilik jemgyýeti taslamasynyň global pikir soralyşygy, Her kim haýsy jemgyýetde ýaşamak isleýär? Ýüz segsen ýurtda geçirilen onlarça million adam ýüzlerçe müň sagatlyk wideo material terabaýt maglumatlary Döredijilik jemgyýetiniň agzalarynyň dünýäniň dürli künjeklerinden on bäş million sagatdan gowrak şahsy wagty bularyň hemmesi dünýädäki adamlaryň nähili ýaşamak isleýändigini görkezmek üçin. Diňe dörediji jemgyýetde ýüz prosent amatly, howpsuz we bagtly durmuşy barada ähli adamlaryň arzuwlary kepillendirilýär. Bularyň ählisi döredijilik jemgyýetiniň we seniň bagtly geljegiňiniň sekiz esasynda esaslandyrylýar. Bu wideony görüň we döredijilik jemgyýetiniň näme üçin isleýändiginiňize düşünersiňiz. Bir esas adam durmuşy. Döredijilik jemgyýetinde iň ýokary gymmatlyk adamyň durmuşy, ýagny beýleki adamlaryňky ýaly durmuş bolar. Bütin adamzat bir siwilizasiýa öwrüler. Bu bolsa uruşlaryň, dürli konfliktleriň we krizisleriň ýoklugyny kepillendirýär. Ahyrynda hakykatdanam goralýandygyňyza ynam gazanarsyňyz. Iki esas adam azatlygy, Döredijilik jemgyýetinde erkin we goragly bolarsyňyz. Hiç kim siziň hukuklaryňyzy we adatlaryňyzy bozup bilmez. Siz dünýäniň raýaty, erkin syýahat edip bilersiňiz. Isleseňiz ýaşaýan ýeriňizi aňsatlyk bilen üýtgedip bilersiňiz. Döredijilik jemgyýeti hakyky erkinlik we deňlikdir. Döredijilik jemgyýetinde azlyklaryň hukuklary ugrunda göreşmegiň zerurlygy bolmaz. Sebäbi ýokary ýa-da pes adamlar bolmaz. Her kimiň iň ýokary derejesi ynsan statusy bolar. Ýart her ýüzünde adamdan, erkinliginden we hukuklaryndan hiç kim we hiç beýik zat bolup bilmez. Üç esas adam howpsuzlygy. Döredijilik jemgyýeti siziň howpsuzlygyňyzy kepillendirýär. Döredijilik jemgyýetiniň ykdysadyýeti her bir adama, krizisleriň we inflýasiýanyň ýoklugyny kepillendirýär. Siz goralarsyňyz we ähli nygmatlara eýe bolarsyňyz. Döredijilik jemgyýetine geçiş döwründe eýýäm azyndan altmyş inedördül metr meýdany bolan mugt ýaşaýyş jaýy hususy eýeçilik hökmünde berilýär. Adam başyna kommunal tölegleri tölemeli däl. Her öýde size we maşgalaňyza mugt we çäksiz energiýa berjek BTG ýangyçsyz generator bolar. Mundan başga-da, şol geçiş döwründe salgyt tölemezden şu gün on müň dollara barabar şertsiz esasy girdeji bolar. Puluňyzy nämä sarp etmelidigiňizi anyklamaly. Şu wagt başlap bilersiňiz. Ilki bilen ähli karzlaryňyzy tölärsiňiz öýdýärsiňizmi? Emma olar ýazylar. Bu puly bejerýä ýa-da bilime sarp edersiňiz öýtýärsiňizmi? Ýöne iň oňat bilim we saglygy goraýyş mugut ýigrimi dört sagat elýeterli bolar. Döredijilik jemgyýetinde howpsuzlygyňyzyň esasy zat bolar we ähli tehnologiýalar durmuşyňyzy gowulaşdyrmaga gönükdiriler. Her bir öýde halaýan iýmitiňizi, islendik eşigiňizi we beýleki zerur zatlary alyp bilersiňiz. Saglyk kapsulasynyň kömegi bilen keselleriň nämedigini ýatdan çykararsyňyz, hemişe sagdyn bolarsyňyz. Bu bütin ömrüňde arzuw eden zadyň dälmi? Emma bu hemmesi däl. Dört esas hemmeler üçin maglumatlaryň aýdyňlygy we açyklygy. Döredijilik jemgyýetinde köpçülikleýin habar beriş serişdeleri diňe degişlidir. Habar beriş serişdeleri halkyň bähbitlerine hyzmat eder we hakykaty aç-açan we dogruçyl görkezer. Şeýle hem islän wagtyňyz döwlet gaznalarynyň hereketi we paýlanyşy barada ygtybarly maglumat alyp bilersiňiz. Jemgyýete degişli pul ilki bilen siziň puluňyzdyr we onuň nähili sarp edilendigini we näme üçin sarp edilendigini bilmersiňiz. Bäş esas döredijilik ideologiýasy. Indi beýni ýuwulmaz, hyýaly duşmanlar gorkuzmaz. Bir-birimize garşy çykmarys we dostlara we duşmanlara bölünmeris. Sebäbi döredijilik jemgyýetinde zorlugy adamzada garşy we jemgyýetiň bölünmegini barada wagyz etmek gadagandyr. Dörediji jemgyýetde adamy uly harp bilen ösdürmek we terbiýelemek üçin ähli şertler döredilýär, çagalarymyz adamçylyk, ynsanperwerlik, dostluk, özara hormatlyk ýörelgeleri esasynda terbiýelenýärler, hut şol hiller döredijilik jemgyýetindäki adamlaryň arasyndaky gatnaşyklaryň esasy bolupdyr. Alty esas şahsyýetiň ösüşi. Döredijilik jemgyýetinde islän ýeriňizde we kimi isleseňiz öwrenip bilersiňiz. Bularyň hemmesi mugt bolar. Döredijilik jemgyýetindäki bilim şahsy mümkinçilikleriňizi ýüz prosent açar, size intellektual mümkinçilikleriňizi artdyrmak üçin Ýörite döredilen programma berler. Islendik okuwyňyz gyzykly we tolgundyryjy bolar. Okuwda we ösüşde iň ösen tehnologiýalara girip bilersiňiz. Dünýäniň islendik ýerinde amatly wagtda öwrenip bilersiňiz. Döredijilik jemgyýetinde bilim dünýäsi siziň üçin açykdyr. Ýedi sütün adalat we deňlik. Işlemek isleseňiz, size lezzet berýän hünäri saýlap bilersiňiz. Iş hepdesi dört gün, iş gün dört sagat dowam eder. Siz bolsa ýylda iki gezek doly tölegli dynç alarsyňyz. Islendik işiň mynasyp aýlygy bolar. Birmeňzeş wezipe hünär üçin hak tölemek bütin dünýäde Bir meňzeş bolar. Şeýle hem adalatlylyk we deňlik mundan beýläk hususy monopoliýanyň we çeşmeleriň isrip edilmezligini üpjün edýär. Ähli tebigy serişdeler ähli adamlara degişli bolar, şonuň üçin size degişli bolar. Sekiz esas kompaniýanyň öz-özüni dolandyrmagy. Döredijilik jemgyýetinde adamzat taryhynda ilkinji gezek ýeke-täk uniwersal siwilizasiýa dörediler. Ähli häkimiýet ähli adamlara degişli bolýar, hem saňa. Adamlaryň özleri näme isländigini we nädip ýaşamagynyň has gowudygyny bilýärler. Sosial taýdan möhüm meseleleriň hemmesini açyk onlaýn platformada halkyň özi çözer. Berlen meseleleriň. ýetirilmegi üçin hünärmenler jogapkärçilik çekerler, olary halkyň özi bellär we gözegçilikde saklar, sebäbi hemme prosesler aç-açan boljakdygyny sebäpli döredijilik jemgyýetinde korrupsiýa we diktatorlyk mümkin bolmaz. Döredijilik jemgyýetinde nähili ýaşaýşyňyzy özüňiz çözersiňiz. Adamzat taryhynda ilkinji gezek geljegiňiz eliňizde. Döredijilik jemgyýetiniň Sekiz binýady adamzat ýaşamak islegimizden emele geldi. Her kim uruşsyz, zorluksyz, zalymlyksyz, garyplyksyz, inflýasiýa we haýsydyr bir krizis manysyz we umumy sarp edilmezden dünýäde ýaşamak isleýär. Parahatçylyk, howpsuzlyk, durnuklylyk, ýokary hili we mugt lukmançylyk we bilim isleýän bolsaňyz, Dünýäde erkin gezmek, şertsiz esasy girdeji gazanmak, mugt erkin energiýa almak isleseňiz, döredijilik jemgyýeti ähli arzuwlaryňyzy amala aşyrar. Bularyň hemmesi ýakyn ýyllarda aňsatlyk bilen durmuşa geçirilip bilner. Muny nädip etmeli? Bu hakda mümkin boldugyça Köp adama aýdyň, hemmeler. Döredijilik jemgyýeti hakda entek bilmeýän goňşyňyz we daş-töweregiňiz düýş dünýäsinden aýryldyňyz. Döredijilik jemgyýetiniň gysga wagtda gelmegini isleýärsiňizmi? Hereket ediň, aýdyň, döredijilik jemgyýeti hakda hemmelere aýdyň, adamzat taryhynda ilkinji gezek geljegiňiz eliňizde.